Kan zawt silole damlonak pakhatkhat kan ngeih ahcun ngandamnak lei rianṭuantu hna a hleiin siibawi pawl sinah bawmh kan hal tawn. Cu bantuk ngandamnak lei rianṭuantu pawl sinah bawmh kan hal tikah zawtnak thlawp tikah mizaw le ngandamnak lei rianṭuantu hna karlak ah hnatlaknak tuah a herh tawn. Cucu na zawtnak asilole na damlonak kong cun thlop ningcang kha ngandamnak lei rianṭuantu nih fiang tein na theih khawh dingah an chimh lai i cu hnuah thlopnak an tuah dingmi kha na lung a tling maw tling lo timi an hal lai i thlop dingah ka hna a tla ko ka hna a tla lo tiah na lehmi kha zawtnak thlop tikah mizaw le ngandamnak lei rianṭuantu hna karlak ah hnatlaknak timi cu a si. Cucu Mirang holh in Informed Consent tiah an ti. Hi bantuk mizaw le ngandamnak le rianṭuantu karlak ah hnatlaknak hi a biapi ngaingaimi a si. A ṭhangchomi ram pawl US, Australia, Canada ti bantuk ahcun upadi a ummi cu na ngandamnak zohkhenhtu nih cheknak asilole thlawpnak an tuah hlanah na hnatlaknak an lak hmasa a herh tiah an ti. A caan ahcun na ngandamnak zohkhenhtu kha na hnatlaknak cu kaa in chimh zong a za ko. Mizaw pakhat nih hi hnatlaknak a tuah hlanah ngandamnak le rianṭuantu nih a chimmi kha ṭha tein a theih i a fian a herh. Zawtnak cheknak asilole thlawpnak kongah ṭha tein bia na khiah khawhnak caah ngandamnak zohkhenhtu nih theih a herhmi paoh kha an chimh lai. Ṭih a nung deuhmi thlawpnak, tahchunhnak ah hlainak ti bantuk caah na hnatlaknak cu catlap ah min an in thutter lai. Tahchunhnak ah na pawpi hlainak tuah ding na si ahcun hlainak an tuahtu ding sibawi le hihsi an pek hngami sibawi nih hihsi kong ti bantuk hlainak tuah tikah a cang khomi pawl, cu hlainak cu suimilam zeizat chung dah a rau lai? Hlai hnu ah zeidah a cang kho i hlai hnu ni zeizat hnu ah siizung in na ṭum kho lai ti bantuk le a dangdang theih a herhmi paohpaoh kha a fiang tein an chimh lai. Na lung a fian lomi a um ahcun na ngandamnak zohkhenhtu kha na hal khawh. Tahchunhnak ah, hi hlainak hi ṭih a nung maw? Hi hlainak tuah tikah hmanmi hi si hi ṭih a nung maw? Hi hlainak nih a dang thil ṭhalo a chuahpi khomi a um maw? Hi hlainak tuahnak ah a thimi an um maw asilole hlainak tuah lioah a thimi an um maw? Hi hlainak tuah ka duh lo ah tah zeidah a cang kho? Hi hlainak tuah loin a dang thlopnak in ka dam kho lai maw ti bantuk pawl. Cu vialte na fian hnuah na hnatlaknak langhternak caah catlap ah min an in thutter lai i a herh ahcun na chungkhar le na hawikom zong na ratpi khawh hna i ruahnak zong na hal khawh hna. Na ngandamnak zohkhenhtu nih an chimmi kha fiang tein na theih khawh i na fian lomi, na hal i an lehmi zong ṭha tein na theihfian khawh a si ahcun nangmah kha hnatlaknak petu na si kho. Cu belte cu a herh tuk caan, lakhruak thil tawn caan tahchunak ah na zawtnak asilole hma na hmuhmi a zual tuk i nangmah le nangmah theih loin na um i nangmah tein hnatlaknak na tuah kho lomi dirhmun ti bantuk ah na phak ahcun Na ngandamnak zohkhenhtu na chungkhar silole na hawikom nih nangmah aiawh in biakhiahnak an tuah khawh. Ngakchia kum hleiriat tang caah cun a nu, a pa silole a zohkhenhtu nih hnatlaknak an pek khawh. Ramdang ah cun kum hleiruk cung mino nih aa thlopnak kong le zeidah a cang kho ti a lung a fian ahcun amah tein hnatlaknak aa pek khawh ve.